Croeso i Mewn i'r Gôl efo Arwel Owen, Ifor Owen a fi, Alun Owens. Ac o, o, o, maen nhw'n deud fod wythnos yn amser hir mewn gwleidyddiaeth, ond mae o'n gallu bod yn amser hir iawn yn hanes Clwb Pêl-droed Wrecsam. Wythnos hynod o ddiddorol. Da, dwy fuddugoliaeth i dîm y dynion, dwy fuddugoliaeth i dîm y merched, Dau ymosodwr newydd wedi cyrraedd yn y ffenest drosglwyddo, gôl i chwaraewr ifanc deunaw oed, ei gôl gyntaf i'r clwb, i hogyn lleol, a cynlluniau newydd i'r Kop. Felly mae gennym ni lot o bethau i'w trafod heno. Um, nawn ni ddechrau efo uh, ddwy fuddugoliaeth i dîm y dynion. Uh, Arwel, beth y deimladau di o'r Dwy gêm? Ie, yeah, dwy gêm... Uh, Wel, dwy gêm gyffroes, canlyniadau da, uh, yr, yr arwyddi, arwyddiadau newydd, y ddau chwaraewr newydd, yn sicr di neu gwahaniaeth. Do'n i'n teimlo hanner cynta uh, y gêm ne, lle o'na newidiadau i'r dau ymosodwr, o'n i'n meddwl, briliant. O'n i'n teimlo rhyw fath o egni, o'n i'n teimlo fath o mix-up, uh, cystadleuaeth am lefydd. Um, Dwi'n meddwl bod Sam Smith yn enwedig di creu argraff, oedd o'n gri, oedd o'n gyflym, oedd o'n... Um, ia, nath o adael argraff o wedyn. Uh, ia, nath ni bach yn fflat am, am, am rhywfaint yn enwedig dechrau'r ail hanner, a wedyn uh, rwy'n ddadle bod ni'n uh, lwcus uh, smash and grab bron ar y diwedd, ond dyna fo, tri phwynt briliant, a wedyn um,

hoci ifanc ni'n cael y goliau cyntaf a ffal um, Ashfield hefyd, so um, wythnos arbennig i'r dynion a, a troi, gwynt wedi troi yn enwedig um, wrth o ran, ran yr, uh, yr egni a'r, uh, ar cyffroen wrth eto.
Oedd, oedd, oedd werth deud hefyd, oedd George Evans yn dod i chwarae hmm. nos Fawrth, ac oedd yr hen ganol cae o Evans, Elliot Lee a Andy Cannon yn edrych yn effeithiol yn doedd ar, ar ôl yr 20 munud, 20 eiliad cynta gwallgo y gafodd Rexham. Uh, ond cyn hynny y gêm yn croli efo'r uh, wedi teithio'r holl ffordd, sut oeddet ti'n teimlo um, efo mm. yn y munudau ola yna, ond Rexham wrth gwrs yn cael gol hwyr. Ie, uh, yeah, o'n i reit flin, dwi'n meddwl, oedd yr ail hanner yn ofnadwy. Dwi'n meddwl nath ni wneud uh, tîm cyffredin iawn, edrych yn dda iawn, a sy'n nhw'n di gorffen, ti'n yr holl gyfleon a'r hanner cyfleon gafon nhw, Dylen, dylen nhw di ennill y gêm, dweud y gwir. Um, deg munud cyntaf oedd Smith a Rodriguez yn edrych yn dda iawn o'n i'n meddwl oedden nhw'n cynnig bach mwy i ganol y cae, oedden nhw'n rhedeg am y peli, gallu creu pethau i'w gilydd i raddau. Um, felly oedd hynny'n bositif, ond atho ni gysgu, atho ni nôl at cicio'r peli hir. Um, gasan ni'r gol. Dwi'n meddwl nath Elliot Lee dynnu'r amddiffynwr i lawr ar y ffordd i benio'r bel, ond dwi'n meddwl oedd yna rhywfaint o fai ar amddiffynwr hefyd. Doedd o ddim ddigon cry. A gasan ni'r fuddugoliaeth. Ond dwi'n meddwl sy'n ni heb gael y gol na, mynd i doledd, dwi'n meddwl sy'n pobl yn andros o flin. Oedd yn performio domnadwy. Um, A, a blaw am y deg munud cyntaf nos fawrth, o'n i'n meddwl bod ni'n gret. Actually, dwi'n gwybod oedd am dîm Crig, oedd am tîm Crefa Port Vale, ond oedd ni'n... A jyst yn edrych fel tîm go iawn, yn creu cyfleon, yn, yn gwthio'r um, um, tîm arall llefydd doedden nhw'n eisiau fod, yn bositif iawn am hynny, a rwan da ni uh, un gem i ffwrdd o Wembley, na, dwy gem i ffwrdd o Wembley, felly mae'n mae, mae, mae, mae bositif, mae wedi bod werth yr ymdrech, dwi'n meddwl, y gwpan yna.
Ydy, mae, mae werth deud hefyd, oedd o'n Doedd o ddim y tîm cryfa gan Port Vale, ond oedd o'n dîm tebyg iawn i'r un nathon ni chwarae hefo yn y grŵp, doedd? A oedd Wrecsam yn edrych yn lot cryfach a ambell i chwaraewr ychwanegol, ond oedd 'na ddeg newid o'r tîm dydd Sadwrn, felly oedd o'n ail dîm i bob pwrpas, er fod bobl fel Arthur Oquendo wrth gwrs yn yr ail dîm, achos oedd Mark Howard wedi chwarae ar ddydd Sadwrn. Um, Oedd, yy, doeddet ti ddim yn hapus iawn efo Ryan Longman ar ôl i ymddangosiad cynta efo'r wythnos diwetha'. Wyt ti 'di newid dy meddwl rhywfaint erbyn hyn? Um, Dwi, dwi wedi di'n hanner llawn ar Ryan Longman erbyn well, hyn. Pnawn dy Sadwrn, Mas o fwy o bethau drwy gwael na peth, pethau da. Nas na un peth da. Dwi'n gwybod nes o greu'r gol. Nes fod yr oedd y croesiau mewn. Ond blaw am hynny, oedd o'n methu cadw'r bel. Oedd o'n rhe- t- rhedeg i ffwrdd o tackles bron y bod, o'n i'n teimlo. Ond on i rili really ddim yn gweld pam o'n i wedi arwyddo fo. A wedyn, ti'n gwybod, nos Fawrth, Oedd o'n gret, wedig uh, gol, pa gol oedd i, gol lead, dwi'n meddwl, o, o wna thredeg rhwng yr um, rownd yr amddiffynwr, ie. Um, Ie. Yeah. Na, dwi, dwi ddim yn siŵr. Dwi, fel yn dweud, dwi'n siŵr pa mor gri oedd uh, Port Vale. Os, os dwi'n gwneud beth fel yna yn y gyngrair, na, na i fita'n het, ond na fo. Yy, mae rai fi ddeud, yn y gêm Crawley, nath e roi croesiad ar ben Stephen Fletcher hefyd, uh, cyn gol ar Litli, felly uh, mi nath o wahaniaeth ar ôl dod ymlaen, a mi, uh, dwi'n meddwl gafodd o'r wobl fel chwaraewr y gêm yn Port Vale, felly dwi'n meddwl falle fod ti bod chydig bach yn gas, achos mae o'n edrych fel Yy, mae o'n rhoi crwysiadau peryg i fewn, yn dydi? Nath o roi sawl un nos Fawrth, ond nath o roi cwpl mwy na Barnet ar, ar y disadwr. Mae ma, ma rhedeg efo'r bel yn well na Barnet. Mae Barnet fel bod o'n croesi syth i ffwrdd, ydy. Wedyn mae Longman yn, yn falle'n trio curo i ddyn yn ystrach na pasio.
Ydy, a, a wel, nos Fawrth gafodd ni un gol efo croesiad efo'i droed dde ac un gol efo croesiad efo'i droed chwyth. So mae hynny hefyd yn awgrymu falle fydd fod o, mae o'n gallu chwarae ar y chwyth, um, ond hefyd mae o'n gallu codi mwy o gwestiynau. Felly dwi'n meddwl uh, bod o'n chwaraewr diddorol ar gyfer y dyfodol. Um, George Evans yn dod yn ôl hefyd fel o'n i'n deud a dwi'n meddwl wnaeth o gael gêm dda a a falle ma' George Evans yn gallu chwarae yn ganol canol cae ac wrth gwrs go- doedd Dobson yn ôl i'r safle yna yn lle Matty James yn do ar y dydd Sadwrn yym ond ma' George Evans yn opsiwn ond mae e hefyd yn gallu chwarae yn ganol y cefn, a um, mae ddoth Owen O'Connell yn ôl i'r safle yna ar gyfer y gêm yn Crawley ar ôl colli le i, uh, i gar. Felly dwi'n meddwl fod gennym ni sawl opsiwn yn dod i fyny yn y gamau nesaf a uh, yn amlwg deg newid o y gêm yn Crawley ar gyfer y gêm yn Port Vale. Felly uh, wyt ti'n uh, disgwyl gweld yym bobl newydd yn dod i fewn. Wrth gwrs wnaethon nhw ddim chwarae ar y nos Fawrth, ond mi oedd Sam Smith a Jay Rodriguez wedi chwarae ar y dydd Sadwrn yn Crawley. Yy wyt ti'n teimlo fod nhw'n yy bobl dda i ddod i fewn? Wyt ti'n hapus efo'n ffenest drosglwyddo ni? Dan ni 'di sôn am Ryan Longman, yy be ti'n feddwl am Jay Rod a Sam Smith, Arwel? Yy, yn dod ar y cyfan, m- mae'n sicr yn mynd i ge- greu cystadleuaeth am, am lefydd go iawn rwan. Does ma- Sam Smith yn edrych yn, yn chwaraewr peryg. Yn amlwg mae Jay Rodriguez yn yn hŷn, 35, ond mae ganddo lot o brofiad, profiad yn yr uwch gyngrair. Um, Diolch yn mynd i sgorio lot i ti, oedd o- di o byth ti bod yn sgorio uchel, ond jyst y profiad na ystafell newid wrach. Um, Yndi, mae'n mynd i bod yn beth da, dwi'n meddwl, a mae'n gwybod beth i chwarae'r lefel ucha. Um, da ni'n edrych yn iachach fel carfan nhw'n yn mynd at yr treian ola, yr, yr tymor, felly... Um, na, dwi, dwi, dwi, dwi ddigon hapus dweud y gwir. Um, Fydd o'n ddiddorol gweld pwy, pwy fydd yn dau ymwysodwr ni ar ei gorau. Um, Ti'n ti mynd i wneud Sam Smith, Marriott, ond rhyfedd, da ni'n Ti'n rili gweld pam mae'r ymylu yn y dechrau fel yr, yr partneriaeth gorau efo Nick Ffrynt? Dwi'n dwi meddwl. Um, so mae yna ddig yr opsiynau. Mae Ffal, wrth gwrs, yn sgorio gol gyntaf o'n edrych yn oce, okay, actually. Um, dal bach yn, uh, yn amrwd fel y chwaraewr, ond uh, nath o gael gêm dda i gêm o'r efo yn erbyn um, Portsmouth Mawrth felly, na, dwi ddigon hapus, a dwi, dwi- o'n i- o'n i'n hapus efo, efo Longman dydd, dydd Mawrth, rhaid fi ddeud, ond yy, ia, oedd o ddim yn edrych yn wych yn amlith yn ôl chwaith, ond um, fel oedd Irfan yn deud, ma- ma'r ma prawf mwyaf i flaen o, dwi'n meddwl, yy, os ti'n cael dechrau gêm gyngrain ar rhywbeth felly, ydy o'n gallu, dwi'n gallu rhoi 90 munud i fewn fel mae Barnett yn rhoi 90 munud i fewn, gan i weld ynde. Wedyn yym ia mae gennyn ni saith ymosodwr rŵan a neb wedi gadael yy a'r ffenest trosglwyddo wedi cau. Yy yr unig chwaraewr yy sydd wedi gadael ydy Anthony Ford oedd yn chwaraewr pwysig i ni yy yn y gorffennol a wedi cael yy anaf i'w gefn ac yn aml mae pobl yn cymryd lot o amser efo rheini ac gawn ni weld os fydd Paul Mullin yn ôl i i'r safon oedd o ar ôl iddo fo gael llawdriniaeth ar ei gefn hefyd. Um, wyt ti'n hapus efo'r fferest, Ifor? Ydw, uh, um, James Jones di mynd hefyd yn do, so... O, do, do, yn gynharach.
Um, wedi wedi gwneud cyfrannau dros y, yn wedi dros y ddau dymor cyntaf dan Phil Parkinson, dwi'n meddwl. Um, um, ydw i'n hapus? Ydw, dwi'n meddwl, ddiddorol bod um, Boyle a Bolton ddim di, wedi aros. Dwi'n gweld, dwi gweld nhw'n cael rhif yn y, uh, lle yn y garfan, dweud i gwir. Um, yn wedi gweld George Evans yn dod yn ôl, sut mae, gan bod o'n gallu chwarae yn y cefn hefyd, dwi'n gweld dwi'n meddwl na ni weld Boyle yn agos at y tîm cyntaf na, na hyd oed y tîm Virtue chwaith lle. Um, yeah, Jay Rodriguez, great, ti'n bo. Mae wedi cael capio i Lloegr, wel, un cap i Lloegr yn do, a ti'n yeah. ti cofio, gath o rhyw un tymor gwych do, rhyw ddeg mlynedd yn ôl, bydd o'n sgorio lot. Um, so, a wedyn Sam Smith, ti'n meddwl, chwaraewr gymharol ifanc i ni i arwyddo, wedyn, ie, yeah, mond bod yn positif, teimlo bod nhw uh, falle, o ddifri am, am fynd am y dau yched, dwi'n meddwl. Um, gen i weld croes i bysedd, di'r bwlch na ddim di mynd dim mwy, uh, a mae'r gêm na nebyn Wickham di rhaid yn nis mawrth yn edrych fel uh, gêm dyngedfennol, dwi'n meddwl. Wel, mae'r bwlch di mynd yn llai achos gafodd Wickham gêm gyfartal, felly oedd y gol... munud ola' 'na yn gôl bwysig iawn dwi'n meddwl wrth i ni edrych, dan ni o fewn pedwar pwynt rwan ac yn ac efo gêm yn erbyn Wycombe. Ydy, mae werth deud mae Sam Smith ydy'r trydydd prif sgoriwr yng Nghyngrair un yy o Reading, yy felly mae hynny'n dangos fod o'n yn bob rheswm i ni feddwl fod o'n effeithiol yn y gynghrair yma, ac mae o'n chwaraewr... Mae'n ddiddorol, dydy, achos mae'n chwaraewr yy mae'n yn ennill peli yn yr awyr, ond mae o hefyd yn yy yn gallu symud mwy na rhai o'n yy ymosodwyr mawr ni. So mae'n rhoi'r opsiynau, fedri di chwarae efo fo efo chwaraewr mawr neu chwarae efo efo rywun yym... llai sydyn. Felly ma' ma' hynny'n ddiddorol yn ei hun achos mae o'n gallu chwarae'r y ddau rôl yna. Yym, o'n i'n meddwl, t'mo', ma' yy ma' Jay Rodriguez yn yn chwaraewr oedd yn chwaraewr yy arbennig o dda yndoedd? A a 'set ti 'di gofyn i fi dwy flynedd yn ôl pwy oedd y chwaraewr gore t'mo' Jay Rodriguez neu Stephen Fletcher, dwi'n meddwl bod Rodriguez wedi cael mwy o argraff yn yr uwch gyngrair, fyswn i'n dweud, a dwy flynedd yn iau, yn dydy. Felly mae o'n, mae yna botensial uh, iddo fo uh, dal medru cyfrannu um, a Mae'n bosib rhwng Rodriguez a Fletcher fod ti'n gallu cael uh, 90 munud o, o chwaraewr effeithiol iawn. Uh, falle'n chwarae efo Smith a wedyn gweld um, sut mae ffitrwydd Marriott a Mullin. Oedd o'n od fod Marriott ddim yn y garfan o gwbl nos fawrth, achos oedd o'n mlaen fel eilydd yn dod ar ddisadwn. Uh, felly, Ond falle fod nhw'n meddwl fod o angen chydig mwy o amser i, i recyfro neu fod wedi cael uh, anaf bach, fe ddim yn reid. Dwi'n meddwl, nath, nath nhw ddeud mis mawrth yn do i ddechrau, pryd fy sef o'n ôl, wedyn falle bod o. Ti dod yn ôl bach yn sydyn, dwi'n gwybod. Yndi, ond mae 'na bendant opsiynau, fel oedd Arwel yn deud, a a falle ry- oedd 'na s- sri fod Oli Paver yn mynd i adael, ond yy mae o 'di aros. A ac eto, i fod yn deg, dwi'n meddwl wnaeth o argraff yn dod ymlaen yn erbyn Port Vale a rhoid a a falle gwneud y gwaith caib a rhaw 'na wnaeth roid y cyfle i yy Mo Farrell chwarae'n well he- heb i fo orfod chwarae y rôl y y dyn mawr ar y blaen mewn ffordd, rhoi chydig mwy o le iddo fo. Felly mae 'na bendant opsiynau, mae o bendant yn dangos bod y clwb yn ddifrifol fyswn i'n deud, tibod maen nhw wedi dod â chwaraewyr i fewn a dwi'n cymryd fydd Phil Parkinson yn reit hapus efo pwy mae wedi gael a wedi a mae'n teimlo fel fod yr ysbryd yn y clwb wedi codi um, dwi'n gwybod os da chi wedi gweld yr hysbyseb fydd yn y Super Bowl flwyddyn yma efo Channing Tatum a'r chwaraewyr yn, yn dawnsio eto sydd yn adlewyrchu yym tibod fel mae Wrecsam wedi newid achos mae hysbyseb ar y Super Bowl yn costio wyth miliwn o ddoleri dydy? Felly os dan ni yy mynd i fod mewn hysbyseb yy eto am yr ail flynedd yn olynol yym mae'n dangos bod pethau yn dal i i ddatblygu yy ar draws yr Iwerydd ac arwydd arall o hynny hefyd ydy yy fod ni wedi cael yy cyhoeddiad a'r cynlluniau ar gyfer y cop newydd wythnos yma. Yy rydyn ni'n newid yy yr arddull, lot fwy o friciau, yy briciau coch ryw afon, yy yn hytrach na y du a glo fel oedd yy ar y cop cynt. Falle hefo'r yy colomennod a'r gwylanod fod brics yn fwy ymarferol na rywbeth du. Yym ond mae o'n o'n i'n meddwl, dwi'n dwi, dwi licio ei olwg o, mae'n edrych yn wahanol yn dydy. A, a hefyd maen nhw wedi cyhoeddi uh, bod o'n 5,000 a hanner fel mae'r uh, to caniatad cynllunio, ond mae yna gyfle i wneud o'n 2,000 a hanner eto yn fwy, sydd yn fyswn i'n deud, yn cadw nhw i i fynd am ychydig o flynyddoedd fyswn i'n deud, felly sy'n yy mynd i wneud o'n haws iddyn nhw orfod penderfynu be maen nhw'n mynd i wneud efo yy eisteddle'r Yale wedyn efo'r wrth gwrs mae'r fflatiau 'na yn y ffordd. Yy be oeddet ti'n feddwl o'r cynllun, Arwel? Be, uh, mae'n ma anodd dweud dydy, ma, dwi wedi darllen digon o ran timescale y peth a sort of, impact y peth. Ti, ti isio, ti isio llenwi 5,000 a hanner, sy'n mynd i fod yn her, rili, really, achos byddwn ni'n llenwi'r cop dros dro, be mae hwnna'n dal, dwi, dwi ddim yn hanner mae'n dal, ia, 3,000 dweud. Um, yn amlwg os yw'n, tyd, yn enedig os dyn ni ddim yn cael dyrchefyd lenni, ti'n cael dwy, dwy dair mlynedd arall yn cyngor i'r un, Dwi'm yn gwybod lle 'da ni'n mynd i lenwi pum mil a hanner rili, ond ti'od ma' hynna blynyddoedd lawr lawr y lôn am wn i. A dwi'n dwi'n cymryd yn ganiataol bod nhw dal yn mynd i wneud fatha rhan yn, yn so- amgueddfa pêl-droed Cymru neu, neu rhywbeth o le gyda'r bwriad o gael um, gemau um, rhyngwladol yn ôl i'r CARAC ynde. So um, Na, yn amlwg positif, dim, dim cwynion rili, really. just, um, yeah, so, so neud cael fath o ddyddiad neu time scale i fynd efo fo, just i ni gael dechrau meddwl go iawn, ond um, na, positif iawn, um, cyffroes iawn, dweud gwir. Mae nhw'n dal i ddeud, uh, fydd na gemau ym mhen cympwriaeth uh, i weifa uh, dan bedr ar bymtheg yn mis Mehefin flwyddyn nesaf. Um, edrych yn uchelgeisiol, uh, ond, ond dyna beth maen nhw'n sôn, felly maen nhw'n bendant yn sôn fydd o'n barod ar gyfer y tymor nesaf. Dwi'n yn gwybod uh, sut fysa, er enghraifft, os ni angen, os ydy gennym ni gêm ail gyfle, falle fysa'r fysa chwarae hwnnw heb y cop uh, dros dro yn teimlo'n uh, gam yn ôl chydig, ond um, Wel na, ond maen nhw dal i sôn am adeiladu yn y, tibod, ar gyfer y tymor nesaf uh, ar ôl, ar ôl sy'n dod rwan, felly mae hynny. Maen nhw hefyd yn sôn am uh, symud uh, sefyllfa newid a'r rhan fwy o'r pethau yn y Yale neu'r Wrexham Lager yy draw i'r Kop er mwyn gallu ail gynllunio yy elfennau yn yr Wrexham Lager. S- s- Be wyt ti'n teimlo am hynny? Fydd o'n teimlo'n od fod y tîm yn dod allan o'r yy, ochr arall y cae, Ifor? O, ni'n mynd i meddwl amdano fo fel yna. Na. Um, Ie, yeah, mi fysa fo'n od, fysa. Um, dwi'n licio ei olwg o. Mae'n ma hawdd iawn bod yn cynical am y pethau newydd yma, ond dwi'n meddwl bod o'n edrych reit drawiadol. Mae o'n wahanol i lot o'r stadiymau yma, i gen, ti o, ti gen mil a llai, maen nhw gyd rhyw fath, os ti'n gofyn i fi, wedyn, mm. mae'r ma to yna'n gret, fydd o'n uh, gyfraniad i uh, Skyline Eclectic Rexham efo'r pwll nofio a'r, wel, yr hen, hen orsaf heddlu yn y dyddiau fi. Wedyn, ie, yeah, dwi'n dwi, dwi, dwi erch ymlaen i weld o'n mynd i fyny. Fy rhaid nhw'n neud o'n, fy rhaid nhw'n neud o'n sydyn, de, ond uh, Um, ie, yeah, yeah, dwi'n positif am hwnna. Deg wir, well gynnau yna'r un, yna un dydd. Um.
Dwi'n meddwl fod o'n fwy trawiadol, a, a, ond hefyd dwi'n licio'r syniad uh, os o'n nhw'n gallu ychwanegu 2,000 a hanner ychwanegol pe byddai angen, uh, to, mae, mae o'n tynnu'r pwysau ar orfod wneud rhywbeth hefo'r Yale, dwi'n meddwl, yn a, yeah. am sawl blwyddyn, achos fel oedd Arwel yn dweud, so, dwi'n fydda ni'n neud yn dda i llenwi'r 5,000 a hanner. Mae o'n wahanol iawn wrth gwrs bod yna do i'ch dy bendi, mae bobl yn mynd i fod yn fwy parod i, uh, i ddod, ond eto, so, dyda ni ddim wedi gwerthu'r gemau diwedd ar allan a yeah. da ni wedi cael cyfnod eitha llwyddiannus yn dydan, felly... Yndyn, ond dwi'n meddwl, ond os da ni'n colli 3,000 neu, neu beth bynnag sy'n yna ar gyfer tymor nesa, mae'n mynd i fod nôl i lle oedden ni'n anodd cael tocynnau gem adre wedyn, dydy? Yndi, Am os o'n i'n os o'n i'n digwydd mynd i fyny'r banc camffwriaeth, uh, fydd yn anodd iawn cael tocynnau ac fydd yna lot o, to, fydd yna lot o gefnogwyr uh, yn ymweld hefyd yn bydd, felly fydd tocynnau mynd yn anodd iawn, ond um, mae rhaid ti adeiladu o rhywbryd a uh, to, pam pam oedd e'n... pam ddoth drop yr aer i fewn ac tibod oedd o'n i'n gorfod pleidleisio a pethau felly yy be oedd yn fy mhen i os o'n i'n... os o'n nhw'n cael ni allan o'r Gynghrair Genedlaethol ac yn rhoi cop newydd i ni yy fyswn i'n fwy na hapus efo hynny achos oedd y ddau beth yna ddim yn edrych fel digwydd ar ôl pymtheg mlynedd nag oedd yn y yym ond Os o'n ni'n cael y stand yna, mae ma' fedri di ddeud ma' pethe yn edrych yn hyd yn oed gwell na hynny, yn dydy. Tibod, mae gennon ni gyfle i i symud ymlaen ymhellach. Yym, felly, wythnos gyffrous oddi ar y cae, ond yy, wythnos dda iawn hefyd i'r merched. Yy, buddugoliaeth fawr yn erbyn Aberystwyth ar y penwythnos, a yy, buddugoliaeth hefyd nos Fercher yn erbyn yy, TNS. Yym. a da ni dal hefo cyfle i gyrraedd y pedwar ucha, sydd, er bod ni wedi bod yn darogan bod hynny'n anhebygol iawn o ddigwydd ers wythnosau, uh, gol fawr gen Lily Jones uh, i gipio y pwyntiau yn erbyn TNS. Uh, sut ti'n meddwl mae pethau'n edrych ar gyfer diwedd y tymor arwel? Yn ddim, maen nhw wedi... Mae'r Mae'r wyrth diwedd y tymor on yn dydy. Uh, oedd hi ddim yn edrych yn debygol iawn. Cwpl o gemau nôl, ond um, mae'r tîmau ar y top fel sy'n wedi curo i gilydd rwsyd ac wedi agor y drws a sicr perfformiad a canlyniad gorau'r tymor nos fercher nebyn TNS. Um, a Karen Allen lot i wneud efo hynna, dod yn ôl i amddiffyn, y captain yn dod yn ôl i arwain ac i amddiffyn. A dyna, dyna gwahaniaeth yn aml iawn rhwng, rhwng gemau'r cyngerddau yma bod na chwaraewyr profiadol, caled, sydd yn gwybod fel i arwain ac i amddiffyn yn, yn dod i arwain y tîm. Felly mae hi yn ôl yn holl iach wedi bod yn, an, yn amlwg iawn os fercher. Um, a di Abertawe ddim ar ei gore, uh, dyn nhw'n cael tymor gwych, uh, felly mae on yn y, fel, mewn, mewn wsos efo bynnag ydy, yr, y gêm ola yn yr phase 1 o'r gyngrair, a fyse triphwynt yn erbyn Abertawe i ffwrdd yn golygu bod nhw'n gorffen yn y pedwar ucha, felly um, asa hwn yn troi'r tymor rownd, rili, really, achos uh, da ni wedi bod yn reit feirniadol o'r, or tymor hyd yma, ond mae'n biti, rili, really, fyse'r perfformiadau ddim wedi bod cystal, ar ddechrau'r tymor, dwi'n meddwl bod ffaith bod Karen Allen wedi dod i mewn, ta hi wedi bod yn dda iach o ddechrau'r tymor, wrach wedi bod yn stori wahanol, sy'n ni wedi gallu um, cystadlu am y brig na, ond um, na, canlyniad gwych. A oedd hi'n gêm gwych, rili, really, doedd. Um, beth ti bod i ddim ar Espadec, rili, really, ond um, mm. oedd hi'n gêm dda iawn. A ti'n ers yn tîm da, tîm ffit, tîm cyflym, hyderus, felly, ac doedd o ddim fel bod y TNS efo ddim byd i fynd amdano fo, oedden nhw'n mynd am, wel, yn pwysio Caerdydd ar frig y, y tabl, felly, um, na, uh, grêt gweld y merched yn, uh, yn cael canlyniad uh, fel e. Mae cael
to, cwpl o chwaraewyr yn ôl yn neud lot o wahaniaeth yn does, oedd oedd Lily Jones 'di brifo yn doedd am am chydig o gemau hefyd a yym be ti'n meddwl fod gennym ni gyfle oddi cartre yn Abertawe ta Ifor? Dwi'n meddwl mae hwnna'n gêm an- anodd iawn de, mae'n mm. gofyn lot, ond ti'n meddwl, maen nhw wedi codi gem y dwys yma, dipyn o gol neithiwr, um, Gen i weld. O'n i'n sylwi bod yr un amser y gêm y dynion yn Mansfield yeah. hefyd. So mae'r ddau yn chwarae yr un pryd yn anffodus. A dyn, fi rai dewis pa yn i wylio. Mae ddau yn Mansfield, so mae ddau'n watch nhw. Ie.
Alla fyddai'n tri... dau sgrin yn ateb os ti ddim yn mynd i Mansfield, felly falle dyna beth mae'n ei wneud. Um, wedyn, mae'r gêm yna i'r merched i edrych ymlaen ato, ond cyn hynny, um, Gêm arall yn Cwpan Vertu nos Fawrth yn erbyn Bolton. Felly mae o'n codi sawl cwestiwn, achos fod ni ddim efo gêm dy Sadwn. Um, Fydd na sawl chwaraewr heb chwarae am bythefnos os dyn nhw ddim yn chwarae tan uh, dy Sadwn wedyn. Uh, lle, um, fydda ni'n teithio i Northampton. Felly mae o'n rhoi opsiynau i Phil Parkinson o ran ei dîm. Uh, sut fath y dîm ti'n disgwyl gweld felly, Ifor? Um,
Dwi'n gwybod, mae mor anodd, mae yna ma lot o ddewis yna, does? Fel ti'n mm. dweud, ti'n eisiau pobl beidio chwarae cyn y gêm Northampton yna. Um, Uh, a mae'n anodd, mae gweld bod gen Bolts yn gêm ar ddisadwn, ydyn nhw'n mynd i roi tîm cry allan, neu ydyn nhw'n mynd i roi... Os ydyn nhw'n parc i'n meddwl bod nhw'n rhoi tîm gwan allan, falle na ni ddim rhoi tîm cryfa. Um, Fal a Ashfield i cael gêm dda, neithiwr. Um, neu nos fawrth, bryd bynnag oedd hi. A dwi'n dwi gwybod beth neithiwr, dweud y gwir. Um, pwy di'r dewis cynta'n gol rwan? Howard neu Conco? Mae'n... Mae, mae, mae ti'n modd, mae'n rili really anodd deud, felly dwi, dwi ddim am ddeud yn byd. Na, dwi, dwi meddwl, mae o'n... Oedd o ddiddorol ar, yn y cyfweliad ar ôl y gêm, nath o ddeud, o, fe rhaid ni eistedd lawr a meddwl o ddifri pa dîm da ni'n mynd i bigo ar gyfer nos Fawrth. So dwi'n meddwl oedd o'n sylweddoli ei hun, mae yna uh, sawl cwestiwn. Um, to, rhan o'r ateb ydy defnyddio dy eilyddion yn gynnar ynddo, fel bod gen ti bobl sydd yn ffres ar gyfer y gêm ddisadwn, ond hefyd yn rhoi uh, amser ar y cae, ac cadw'r tîm yn eitha cry, ond da ni'n gwybod... Fydda ni, ie, fydda ni hefyd yn gwybod erbyn hynny pwy fydda ni'n chwarae yn y semi. Os, os da ni'n cael gêm haws adre, wyt ti'n meddwl, o oh, reit, allan ni fynd amdani rwan? Neu os, os ni'n cael Birmingham i ffwr yn y semi-final, mae o'r gwrthwyneb wedyn, dydy? Felly, um, Yndi, dwi'n meddwl mae o'n yn mynd i fod yn ffactor yn dydi, ond dwi dwi dwi dwi'n meddwl wneith o fynd efo tîm cry, ond dwi'n meddwl bod gêm nos Fawrth diwetha' yn codi cwestiynau am pwy ydy'r tîm cryfa i fod yn onest, mae'n gyfle iddo fo yy arbrofi rywfaint yn dydi, ond eto... yn edrych at dewis eu tîm ar gyfer y dydd Sadwrn, dwi'n meddwl. Yy, nath y Kwando gael dechrau gwael iawn yn do, fel gafodd Refn nos Fawrth, ond wedyn gafodd y gêm eitha da yn do, felly falle fysa ti roi gêm iddo fo eto a gweld os ydi o wedi cael ei hyder yn ôl. A, a mae hynny'n wir am ambell un yn dydy, ond so ti'n licio gweld Longman falle'n dechrau eto, um, gêm arall George Evans. Swn i'n licio gweld Smith a Rodriguez yn cael Ie, amser ar y cae fi gilydd. So, mae... Dwi'n meddwl bod yna bendant um, dadl am hynny, yn does fod ti'n rhoi do le a hanner iddyn nhw i ddod i arfer chwarae fo'i gilydd, um, achos to, ca, uh, yn Crawley oedden nhw mond i cyrraedd y, y diwrnod cynt, doedden, felly to, mae amser ar y cae yn werthfawr. Felly, uh, ie, yeah, bydd um, Dewisiadau diddorol, a, a, a fel ti'n deud Arwel, dyn nhw ddim wedi bod y gemau mwyaf cyffroes, ond oedd gêm uh, wythnos yma yn, yn ddiddorol, felly dwi'n meddwl fydd y gêm Bolton yn un werth i weld. Pwy ti'n gobeithio weld a pwy ti'n edrych ymlaen i weld? Dwi'n meddwl wneud o chwarae tîm eitha crydydd gwir. Um, Dwi'n mynd i golli, mae gennym ni Gen i opsiynau yn does sydd yn, sydd yn gret. Um, dwi'n meddwl bod efo boeni gormod am gadw chwaraewyr yn ffit achos mae mae'r gystadleuaeth am lefydd mor, mor iach ar hyn o bryd um, a draws y cae i gyd, really. Um, dwi'n fydd y rhocau i gyd yn, yn, yn isio chwarae yn ysfawth, isio chwarae ddysadwn hefyd, so dwi'n meddwl bod rhaid poeni am orffwys pobl a felly. Um, Dwi'm yn gweld o'n chwarae wrach y tîm cryfa, ond dwi'n dwi gweld o... Swn i'n mynd o gweld Barrett ar y dde, Longman ar y chwith. Ond ti'n o'r brofi wedyn yn dwyt efo Longman ar y chwith os diolch yn ddim di arfer ar y chwith. A dwi'n yn siŵr os na y bwriad efo Rodriguez a Sam Smith oedd prynu'r ddau er mwyn chwarae'r ddau 'fo'i gilydd. Dwi'm, dwi'm yn siŵr iawn am hynna. Yym, 'swn i'm yn mynd i gweld Sam Smith 'sa efo rywun, fel ti'n deud, Jack Marriott neu Paul Mullin neu rywun fela, jyst rhywun bach, bach mwy o playmaker hefo fo wrach. Um, ond yn sicr, be mae dod â dau ymosodwr yn dod i fewn ydy, dwi'm yn rhag gweld Lee chwarae fyny ffrynt eto uh, tymor yma, rili. Really. Dwi'n meddwl bod angen rwan. Yy, bydd o gobeithio'n disgyn i fewn i'w safle gore yn yr rhif deg neu ynde, so, a mae wedi profi hynny yn y cwpl o gemau diwetha lle mae wedi sgorio, felly, um, ie, yeah, Lee yn ôl canol, ond wyt ti'n gallu chwarae Lee a Rathbone yn y canol, dwi'n yn gwybod, a wyt ti angen chwarae Rathbone yn y gêm nos fawth. Mae'r ma, ma opsiynau yn ddiddiwedd, really, sydd yn beth gret, a Ie, um, wi yn rhagweld yn chwarae tîm chydig cryfach, um, dim awth.
Ydy, mae o'n fydd, fydd uh, gweld y tîm bron mor ddiddorol ar gêm y bydd, dwi'n meddwl, a ar fainc hefyd, achos fe gen efo sawl opsiwn. A fysa rhywun fel Mo Fal a Harry Ashfield yn anlwcus i golli lle i fod yn ores, ond falle fydd o eisiau gweld mwy o Smith a Rodriguez, a rhywun fel Jack Marriott wrth gwrs os, os ydy o'n ffit. Felly mae o'n uh, edrych fel gêm ddiddorol ac efo saith ymosodwr gennym ni, mae gennym ni obaith mawr o weld y bel yn mynd i mewn i'r gol.